perfect evening saints maswera sei maswera sei um, so ndakagara hangu mumota and uh, this song starts playing uh, by, by minister michael mahendere ndichaidzikisa hangu kuti inge ichiririra iri pasi pasi um, song iyi inonzi ndiani anoziva zvinoitwa namwari and i started thinking pandanzwa song iyi kuti ah, ndikati this song iyi ine chiprofita chakakura chainotaura hanzi ndiani anoziva zvinoitwa namwari and ndaona question iyi iri kubvunzwa ne a lot of people who are in the faith a lot of people who believe in jesus christ as their lord and personal savior pane nguva dzekuti unosangana nezvinhu zvakawanda unosangana nemamwe masituations ekuti the furthest you can, you can speak kungoti nhai mwari uh, you, you, you try to find reason you try to find answers to certain situations and you, you find none unoona a, a couple in the faith mukomana nemusikana vanga vachidanana zvakanaka vari muchurch they get married vanochata and as they start their newly wedded journey vanotanga kustruggla kuita mwana and questions start rising kuti mwari iko wani tanga tichifamba rwendo nemi what is this that is happening now and you continually have questions mupfungwa dzako dzisina maanswer and those answers are only known by god saka iri kunzi ndiani anoziva zvinoitwa namwari you then realize abraham was god's friend but uh, anga asina mwana and ari shamwari yamwari and you ask yourself kuti panyama isusu tinoziva kuti kana vanhu vaine ushamwari besides them being friends it simply means kuti mutually they share a lot of things then here we find abraham being god's friend but the uh, haana uh, mwana yet mwari ndiye mupi wezvose the only thing that he was caring for the greater part of his life abraham were the promises of god dzekunzi uchava baba wemarudzi uchadii uchadii and you would ask yourself kuti ndiani anombonatsoziva zvinoitwa namwari in luke chapter 1 we are introduced to a priest ainzi zakariya nemukadzi wake elizabeth and zakariya for the record he was a saving priest anga atokura muchinamato and he was righteous and he was upright before god but we see zakariya getting very old yeah, reaching a very high age serving as a priest but without a child tinoziva muprisita panguva yemazuva akare vaipinda mukati vachinopisira vachisvitsa nyaya dzavanhu kuna mwari uh, uh, through atonements through sacrifices and everything but we see him laking the basic thing chinotarisirwa pacaple which is mwana and you ask yourself kuti ndiani anomboziva zvinoitwa namwari uh, uh, some people after waiting for a very long time for a child they get the child and the child dies or anoita miscarriage you see someone very powerful in the lord and very powerful physically anogona chikoro anoita everything and that, some, and that someone just mysteriously dies you see a whole lot of things zviri kuitika panyika zvisina maanswers and the most sad part is the world when it looks at us inofunga kuti vanhu vari muna mwari vanofanira kunge vaine a better life havafaniri kunge vachisangana nemasituations ari very weird but it is actually the opposite because paunopinda muna mwari when, when, when, you, when you become a child of god when you are born again wotanga kufamba namwari it is actually the opposite of what you were thinking in the world because waa muna mwari more temptations and more tests come all in a bid to affect your faith because satan anoziva kuti e, kana waa muna mwari chinhu chega chinokuita kuti uwane chinhu it's the abilities of your faith saka he comes and affects your faith ndosaka muchiona kuti job was a righteous man before god and mwari vaitemba naye to an extent yekuti satani akatanga kufunga kuti job anoda mwari because of the things that he had that he had gotten from god ndosaka mwari vakazomutendera kuti bata zvese asi usabate mweya wake and in all this if you read the last chapter of the, the, the book of job inoti in all these things job never sinned against god e, e, either nemuromo wake or in any other way saka our question for tonight coming from this song ndeyekuti ndiani anoziva zvinoitwa namwari we don't have answers to what god does and kazhinji kana zvaitika kumunhu anonamata or kumunhu anotenda the least or the biggest thing we may do is to continue believing in god nokudawo kuti mwari isusu ndibaba vedu and baba vedu ndo vanotipa covering ukaona munhu anokupa covering atendera kuti usangane nechakaipa usangane nenjodzi usangane nerufu usangane nekubirwa it means kuti he knows better thats why john in the book of revelation ari pachisuwa chepatimosi he chooses to refer to god as the alpha and omega mwari vanoziva mugumo kubva pamavambo the all knowing god a god who knows kuti if my son crosses this path and goes beyond this path anogona kurasika in this way so mukuzama kuziva zvinoitwa namwari you then get to understand kuti pane nguva mwari dzavanomirira kuti timature physically timature spiritually in understanding the things of god so that when we then get the things hative confused hativhunduke hative munhu anga achifamba murima aakuvhunduka magetsi because we would have matured in those certain things i will be taking you to the book of 1 Corinthians chapter 2 1 vakorinde chapter 2 inotaura iyo kubva pavhesi 10 kuti asi mwari akazviratidza kwatiri isu nomweya wake mweya anonzvera zvinhu zvose kunyange nezvakadzika zvamwari vhesi 11 yobva yati nokuti ndianiko pakati pavanhu anoziva ndangariro dzomunhu kunze kwomweya womunhu uri mukati make saizvozvowo hakuna munhu anoziva ndangariro dzamwari kunze kwomweya wamwari

pane nguva dzaunenge uchichemera basa pane nguva dzaunenge uchichemera kuti i wish dai ndanga ndave pathis level dai ndanga ndasimudzwa ndave apa but when you pray zvataurwa nevhesi 12 when you pray for the spirit of god it then allows you to know what is in the mind of god kuti nhaye mwari muri kufungei ndane 10 years ndichinamatira chinhu ichi and god will tell you kuti iam waiting for a time and period that you would have matured spiritually to tackle anything that comes before you thats why you understand kuti even jesu achiuya panyika akauya ari munhu kuvanhu and he lived as a person and you see him ministering at 12 years achibvunza mibvunzo and then he goes silent up until the age of 30 paanozotanga kuva basa where an age where someone is expected to have matured physically and we also assume he had matured spiritually because of the actions that he took the first was being baptized the second was being led by the spirit of god into the wilderness saka mukuzama kunzwisisa zvinoitwa namwari sei ndawirwa nedambudziko sei ndasangana neichi chandimanikidza we need to pray for the spirit of god yotibatsira kureader into the mind of God so that we then understand why certain things happen in our lives panyika pano if you ask vanhu vanoita it or vakaita it they will tell you kuti a lot of these viruses that you see moving around akatogadzirwa nevanhu vakagadzira maantivirus zvakare someone creates a virus inoaffecta mafiles and then over akuudzai kuti ndaane antivirus inokwanisa kubloka

god creates certain situations dzinoita kunge dzati affecta dzinoita kunge dzati wisira pasi dzinoita kunge dzati donhedza so that his power may then be made manifest in those situations tichiona the other side of how god comes up and shows up we see zakaria uyu aiita basa ramwari asina mwana and then the angel of god visited him ari pakati pekuita basa i want to encourage someone i want to talk to someone ari down and trodden ari kuti god have literally done everything and i don't know what is your plan upon my life i don't know that which you have destined for me kuti pray for the spirit of god to be upon you so that you are able to read what is in the mind of god and understand zvaakatigadzirira my encouragement ndeyekuti hapana situation yaka james chapter 1 anotaura kuti pakusika kwamwari hapana miedzo wakasikwa kuti ukurire munhu nekuti iye wakupa muyedzo uchakupa zvakare nzira yekuti ugone kubuda kubva pamuyedzo iwowo ndoda kuenderera mberi ndichiverenga bhuku ya1 vakorinde chapter chapter 2 I'll, I'll, I'll just take you three through verse 14 Munhu asina mweya haangagamuchiri zvinhu zvinobva kumweya waMwari nokuti zvinonzwisisika nomweya. Uh, so when you lack the spirit of God, it automatically means you then fail to understand what God tries to do, uh, which means kuti you need to be on the same level spiritually you need to be on the same level unofanira kuva on the same realm yemweya kuti unzwisise zviri kutraya kuitwa namwari nokuda kwekuti 1 vakorinde chapter 1 inotaura yeve kuti uh, ushumiri uh, hweivhangeri upenzi kune vekuparadzwa people who are in the flesh people who are in the world they expect kuti mwana wamwari zvinhu zviflourish but even the son of god jesus christ he was tempted he faced a lot of divers and temptations ari panyika pano kusvika acaiva that which god is destined for him so being a child of god does not make you mm, non vulnerable to situations but it actually makes you much more vulnerable because eh, mwari havagoni kuuya kuzokununura mumoto kana usina kupinda mumoto just like what happened to shadrick mishik and abednigo and mwari havagoni ku kugadzirira tafura pamberi pavavengi when you actually don't have the enemies so no one can read hakuna anonzwisisa pfungwa dzamwari hakuna anoziva zvinoitwa namwari except for the spirit of god so it is my hope and prayer that we pray for the spirit of god which gives us the ability to understand the things of God, that which He would have destined for us. My last verse as I conclude is coming from verse 16 ya 1 wakorinde chapter 2 inopedzisa zvazvitaurwa nesongwe kuti ndiani kwanoziva murangariro washe kuti amudzidzise asi isu tino murangariro wekristu when we have the mind of christ in us will be able to understand the things zvinee zvichiitwa namwari and patinosangana nematemptations patinosangana nezvinhu zvinoda kuti uisira pasi it is only an affirmation yekuti the mind of christ is preparing something which is better for us may god bless you and may you continue in the faith in jesus name amen